Lynn.
Robin.
Joël.
Ech hu mech gefrot, ouni datt dat iergendeppes mam Thema vun der Episod ze dinn hätt, Sidd Dir nach am Leonardo DiCaprio senger Age Range?
Ech si leider d'letzt Joer 25 ginn, dat heescht ech sinn ze al fir de Leonardo DiCaprio.
Ech sinn, zumindest wat d'Age ugeet, a sengem Liblingsalter, 20. Hie giff mech, eleng vu mengem Alter, definitiv wëllen. Awer nëmme fir 5 Joer.
Also ech sinn selwer schonn, ech wier schonn 10 Joer vun em getrennt mëttlerweil. Vun dohier stellt sech déi Fro dann nëmmi onbedéngt bei mir.

Ma dann, wëllkomm bei Méi wéi Sex, der Episod Nummer 111. A mir schwätzen haut, Dir kënnt Iech et scho virstellen, wa mer mam Leonardo DiCaprio a senger magescher 25 Joer Altersgrenz, déi den Ausléiser fir Trennungen ass, ugefaangen hunn, Altersënnerscheeder. Also mir hu lo schonn e bëssen iwwert de Leonardo DiCaprio geschwat, deen haut einfach 25 Joer als haart Grenz huet, wat vun den allermeeschte Leit als e bëssen komesch bis extrem weird ugesi gëtt, dat hien effektiv einfach weider méi al gëtt déi ganzen Zäit a seng Frëndinnen awer net. Mee do stellt sech jo dann generell d'Fro, Wéini ass dann en Altersënnerscheed schlëmm? Oder winni ass en ze grouss? Gëtt et dat iwwerhaapt? Kann een dat esou pauschal soen? Also ech mengen dat ass eng Fro un där sech d'Geeschter zimlech scheeden an et ginn mengen ech 100.000 verschidden Usätz dozou. Ee vu menge Lieblings, well ech en zimlech absurd fannen, ass esou eng Formel quasi fir déi sozial akzeptéierbar Alterslimitt no ënnen an no uewen ze rechnen, fir dee jeeweilegen Alter. Fir d'Alterslimitt no ënnen ass d'Formel, dass ee säin Alter duerch zwee deelt an da plus 7 derbäi rechent. A fir d'Altersgrenz no uewen ass et den Alter minus 7 an dann dat Ganzt mol zwee. Ech mengen de Lio ass elo. 48 Joer al, wann ech mech net ieren, oder 2022 zumindest 48 Joer al ginn. Dat heescht, seng Altersgrenz no ënnen, laut där schéiner Formel, sollt dann 31 sinn, wann ech mech net verrechent hunn. A seng Altersgrenz no uewen wär o zimmlech grouss. 82, dat ass dann déi Range an där seng Age Gaps laut där berühmter Formel sozial akzeptéierbar wieren. Ech perséinlech fannen déi Formel zimlech absurd, well grad an engem Alter wéi dem Leo sengem ass déi Range immens grouss. A bei méi jonken Alteren ass se immens kleng an och wierklech absurd. Ech sinn 20 a meng Range wier da vu 17 bis 26. Ech giff ni eng Persoun daten, déi 17 wier, ëm Gottes Wëllen. Ech giff dat, also esou, déi Persoun ass mannerjäreg, nee merci. A bei der maximalem, beim maximalem Age 26, do sinn ech driwwer wat maximal Age Gap sou ugeet. Mee jo, ech fannen et eng witzeg Formel, mee si gëtt oft ugewannt vu Leit an et fënnt een se och popkulturell ëmmer mol erëm. Hutt Dir scho vun där héieren? Also ech hunn déi sécher schonn héiere gehat, ech mengen awer éischter ëmmer nëmme fir esou de Mindestalter rauszefannen an net fir de Maximalalter rauszefannen, woubäi dat jo och Interessant ass, datt et déi Formel och gëtt an datt sech do Leit dann och iergendwéi Suerge maachen. Virun allem froen ech mech, ob et Méiglechkeete gëtt, mee dofir sinn ech elo mathematesch net genuch bewandert, wou Leit zwar op där enger Säit an der sozial akzeptéierter Range sinn, mee vun der anerer Säit erëm net Also quasi eng Persoun ass grad nach net ze al fir sozial akzeptéiert ze si fir déi jonk Persoun, mee fir déi al Persoun ass se schonn ze jonk. Dofir, also ech kann, ech kann der dat no der Opnam vläit rechnen, mee am Kapp elo grad sécher net.
Ok, mee ginn et iergendwéi Ausser Formelen an dem Lio seng komesch 25 Joer Grenz, ginn et iergendwéi Richtlinien un déi een sech hale kann oder un déi dir iech haalt oder wou der sot ok ab deem Punkt mierkt een den Altersënnerscheed esou richteg? Also meng Richtlinie oder déi eng hard Grenz déi ech hunn ass, d'Persoun muss absolut volljäreg sinn. Wat ech perséinlech, ausser béid Persoune si mannerjäreg, mee esou dat fannen ech eng relativ gutt Fauschtreegel, esou 18 ass schonn e Muss, zumindest fir mech, esou wat no ënne geet. Ech hunn a menger ganzer Liewenszäit eng eeneg Kéier eng Persoun gedate déi méi jonk ass wéi ech, an déi ass ee Joer méi jonk wéi ech, an. Meeschtens hunn ech awer considerabel Age Gaps mat Leit, an do muss ech och soen, also keng Uewergrenz ass sou domm gesot, mee sou, ech maachen Alter net mäin Ausschlusskriterium, wa sech soss alles gutt ufillt, mee ech adresséieren Alter awer ëmmer, also Age Gaps, ech fannen et gëtt näischt méi geféierlech wéi. Ze soen, Age, also Alter ass just eng Zuel a mir mussen net doriwwer schwätzen, well wann eng Persoun dat seet, da lafen ech an déi aner Richtung. Joël, hues du eng Ënnergrenz? Du bass awer e gutt Stéck méi al wéi ech. Hues du eng Ënner oder eng Uewergrenz?
Ech hu lo keng fest Ziffer, déi ech iergendwou opgeschriwwen hunn. Ech hunn elo festgestallt, dat mat der Half Year Age plus Seven, dat ech dann bei 24 an en halleft wier, wou ech geduecht hunn, okay, dat ass am Fong schonn relativ jonk. Ech giff dat awer trotzdem ëmmer e bësse vu ville Faktoren. déi vläicht net onbedéngt den Alter sinn, ofhängeg maachen, engersäits wéi gutt verstinn ech mech mat där Persoun, anersäits wat huet déi fir eng Liewensrealitéit a wat fir Muechtdynamike kinnten do entstoen. An dann eben och d'Fro, kann een doriwwer schwätzen a kann een iergendwéi probéieren dorobber opzepassen an dat net zu enger komescher Dynamik gi loossen. Lynn, hues du iergendwéi esou eng fest Reegel wat deng Age Gaps ugeet?
Jo esou e bëssen, also ech si elo 25 an ëmmer nach am Studium an ech denke mer esou 20, 21 ass esou de Minimum e bësse fir mech, well déi Persounen dann halt am gläiche Liewensofschnëtt si wéi ech, halt och am Studium ongeféier ähnlech Erfarunge wéi ech hunn. An ech fannen dat halt mat am wichtegsten, denken ech, bei esou Age Gap Relationships, datt een halt ongeféier um, op der gläicher Ebene nach ass. An ech, also 19, 18, dat kinnt ech mer iwwerhaapt net virstellen, dat kléngt, also nee.
Ech verstinn dat. Ech. sou 18, 19 ass mir sou och ze jonk eig, also sou wa Leit bei mech kommen sinn sou yo hey an ufänke mat mer, grad well ech an sou op menger Aarbecht an enger Bar sou wa Leit dann ufänke mat mer ze flirten an si sou wéi al bass de an si si sou 18, 19 si sou sorry mee nee mm please grow up.
Mee déi sinn da just e Joer méi jonk wéi s du? Jo, mee ech muss soen
och déi meescht vu menge Frëndschaften hunn ech e groussen Altersënnerscheed mat Leit, also och a reng platonesche Bezéiungen. An dat war schonn ëmmer esou. Also ech sinn, ech gi mat deene meeschte Leit a mengem Alter net immens gutt eens. An ech gi mat Leit, déi méi al si wéi ech, einfach tendenziell vill besser eens. Einfach well ech sinn immens politiséiert. Vill Leit a mengem Alter sinn net politiséiert. Ech hunn awer A mengem kuerze Liewe, géif ech emol soen, méi Erfarunge gemaach wéi déi meescht Leit a mengem Alter. An da si mer op esou engem Punkt sou vun, ok, ech kann net mat hinne relaten a si kënnen net wierklech mat mir relaten. An da sinn ech einfach sou, ah, du bass 18, ech wëll dech ënnert mäi Flillek huelen an ech wëll dech beschützen an ech wëll dech bëssi sou parenten, mee ech wëll awer keng net platonesch Relatioun mat dir ufänken because it would feel very very wrong falls dat iergendwéi Sënn ergëtt. Also natierlech ergëtt dat Sënn an natierlech ass dat, ech wëll dir dat och net an a Fro stellen, dass du do deng deng eege Grenzen hues. Ech hat dat just elo interessant fonnt, dat dat dann wierklech et just ëm ëm ee Joer geet, mee dat ass e bëssen dat wat ech gemengt hu woufir ech gesot hunn, ech hu keng Altersgrenzen. wou ech elo soen, ok, ech schreiwen dat fest, well ech dann awer wild am Fall gesat, ech giff elo eng Persoun kenneléieren, déi méi jonk wier wéi ech mer dat normalerweis elo giff esou eraussichen an dat giff awer passen, da giff ech et komesch fannen, fir elo ze soen, ok, du bass elo ee Joer méi jonk wéi ech iergendwann opgeschriwwen hunn, dat déi Persoun däerf sinn, dofir kann dat elo näischt ginn. Also dat ass och, dat ass och keng fix Reegel, sou. Ech hunn. vun der Regel och schonn eng kleng Ausnam gemaach, einfach well dat bei där Persoun trotzdem mega gutt gepasst huet. Mee tendenziell sinn ech déi däitlech méi jonk Persoun an enger Bezéiung an ech daten tendenziell éischter net Leit, déi nach méi jonk si wéi ech. Well ech fannen, een Dénge vun Age Gaps ass och esou déi Saach vu Muecht a Responsabilitéit zum Beispill. Bei jonke Persounen ass d'Chance oder de Risk, deen mer wéi en et elo hëlt, dass se nach net vill Erfarunge gemaach hunn, méi héich wéi bei Leit, déi, ech weess net, Ufank 30 sinn. An ech fanne mat Onerfarenheet kënnt da fir déi Persoun, déi méi erfaren ass, eng immens Responsabilitéit, déi se muss u sech huelen a wou se muss oppassen an d'Onerfarenheet vun der méi jonker Persoun, mat aberechnen, wa se iergendeppes mécht, wou mer da bei Muechtgefällen a Muechtdynamike wieren. Jo, also do géif ech op jiddefalls zoustëmmen. An do kënnt jo och déi Fro vun den ënnerschiddleche Liewensrealitéiten, déi mer jo och elo scho beim Lynn gesinn haten, déi kënnt jo dann och op. An déi spillt jo do mat eran. Also d'Fro, ginn ech nach an d'Schoul oder ginn ech schonn op d'Uni oder ginn ech scho schaffen, ass, mengen ech, oft méi wichteg wéi eng Joreszuel,
well et einfach dann dohunn halt eng ganz aner Liewensrealitéit sech ergëtt. An déi huet jo och oft mat Ressourcen a Suen an eng eege Wunneng hunn, en eegenen Auto hunn a sou weider ze dinn. Also do kann ee jo ganz krass a ganz Ofhängegkeeten engersäits kommen, virun allem wann et dann heescht, esou du kanns jo bei mech wunne kommen oder ech kann der dat an dat bezuelen an da brauch een dat awer iergendwann an kann een déi Ressourcen awer selwer net opbréngen, well een nach ze jonk ass. Do kann et ganz séier enorm geféierlech gi mat de Muechtdynamiken. Absolut, do ginn ech der Recht. Mee dat sinn awer och menger Meenung no alles Saachen, déi een duerch gutt an oppe Kommunikatioun gutt léise kann. Zum Beispill ech hunn, ech si mat Leit an net-platonesche Bezéiungen, déi eng fest 40 Stonnen d'Woch Aarbecht hunn an déi definitiv méi finanziell Ressourcen hu wéi ech. An So dann ech sin net gär a Leit hirer Schold finanziell so ech haassen dat wann iergend een also so ech giff net ee vu menge Partners fir mech bezuele loossen déi ganz Zäit och wann déi Persoun méi Suen huet ech giff mech do immens onwuel fillen an ech giff mech fille wéi wann ech giff immens ofhängeg gi vun där Persoun an dat wëll ech net an dann schwätze mer driwwer an da mussen déi Persoun halt respektéieren, dass ech dann net kann, ech weess net, fir e Weekend an en 300 Euro d'Nuecht Hotel goen, well ech mer dat einfach net ka leeschten. Mee dat sinn awer, fannen ech, Saachen, déi ee kann iwwerkommen. Oder och zesumme wunne goen. Sou, ech géif och net an esou enger Situatioun mat iergendengem zesumme wunne goen, wou ech mir et net kéint equally leeschten, sou. An ech fannen, dat hänkt och ganz vill dovun of, wéi eng Zort vu Bezéiung ee mat enger Persoun huet. Ech fannen Age Gaps a monogamen, heterosexuelle Bezéiunge wou de Mann vill méi al ass, méi kritesch wéi elo an net-monogame queere Bezéiungen. Well zum Beispill bei mir, ech hunn zimmlech wéineg committed relationships an ech hu vill esou, Bezéiungen, déi sech op deem Spektrum bewegen tëscht sou éischter net platonesch, awer wou ech keng Zort vu Commitment mat de Leit hunn, wou ech frou mat hinne sinn, mee wou mer net iergendwéi eng deem anere grouss eppes schëlleg wieren. An ech fannen, datt do Age Gaps ze managen definitiv méi einfach ass, wéi wann een zesummen, ech weess net, e Liewe plangt a sech enges Dages wëll bestueden an Haus kafen a Kanner kréien, etc. Dat war jo dee Punkt, wou mer an der Virbereedung gesot hunn, do hu mer vläicht eng Differenz. An elo hues de et awer esou gesot, datt mer nemmi esou eng grouss Differenz hunn. Ech mengen, datt een och bei, soe ech emol, just sexuellen oder halt net dat ganzt Liewen ausfëllende Bezéiungen mat Haus, Kand, Bam virum Haus, Hond a sou weider, datt een trotzdeem op gewëss Muechtdynamike muss oppassen oder misst oppassen, well dat jo och eppes mat der Erfuerenheet vun där Persoun am Sexuellen zum Beispill, mee och bei anere Saache ka mat eraspillen an een dann ëmmer e bëssen déi Fro huet, okay, notzt do am Fong déi eeler Persoun einfach en Erfarungsënnerscheed aus? Ech ginn der do Recht, dat Dénge vun ausnotzen. Sou a wéi fern notzt ween ween aus? Ech denken awer och dass a Bezéiungen sollt natierlech keen deen aneren ausnotzen, mee jiddwereen huet oder sollt en Notzen aus enger Bezéiung zéien. An ech fannen dass bei Bezéiungen mat groussen Age Gaps deen Notzen einfach kann deelweis anescht ausgesinn. Zum Beispill dat wat ech un menge Bezéiungen mat Age Gaps immens schéi fannen ass dass ech ka vun deene Leit hiren quasi Feeler léieren a vun hiren Erfarunge léieren an zum Beispill grad wann ech Partners hunn, déi schonn eng akademesch Karriär oder eng akademesch Lafbahn hannert sech hu mat hirer Uni fäerdeg sinn, dat huet mir scho vill bruecht, einfach well ech dann een hunn, wou ech ka froen, Hey, ech hunn eng Fro an du bass en Expert op deem Gebiet, kanns du mir vläit do eng Kéier hëllefen? An op der anerer Säit esou krut ech schonn vu Leit gesot, dass si et an. hirem Alter immens erfrëschend fannen, dass ech méi jonk sinn an einfach eng aner Dynamik hunn a méi a Kontakt si mat der Popkultur an hinnen dann Saachen erkläre kann do an einfach sou bëssi frësche Wand. An ech fannen, wann een sou Notzen aus enger Bezéiung, also sou ech fannen, ech hunn dat ëmmer immens schéi fonnt, dass ech do aner Notzen drauser schléissen, wéi elo vläit an Bezéiungen, wou en Age Gap een, zwee Joer grouss ass. Mee jo, d'Gefor vun Ausnotzung ass do an dofir fannen ech, dass, wéi gesot, eng vu menge gréisste Red Flags ass, wann eng Persoun seet, Alter ass just en, ass just eng Zuel an dat ass mir schäisegal an mir kieren dat elo ënnert den Teppech a schwätzen ni méi doriwwer an ech wëll net doriwwer schwätzen. Ech fannen dat immens geféierlech, well dann ignoréiert een nämlech all déi Potenzialer fir Mëssbrauch, déi Age Gaps mat sech bréngen, an dat mécht dann e potenzielle Mëssbrauch, eng Ausnotzung vill méi warscheinlech, wéi wann een driwwer schwätzt a wéi wann ee probéiert, fir. Dat Muechtgefäll, wat tëscht de Persounen existéiert, unzeschwätzen an ofzebauen. Des zum Thema Kommunikatioun, wats du jo virdrun och schonn eng Kéier ugeschwat has, wollt ech nach opgräifen, datt natierlech funktionéiert sou eppes nëmme wann een oppen driwwer kommunizéiert an driwwer schwätzt an dat muss, denken ech, och oft vun der méi aler Persoun ausgoen, déi Kommunikatioun vläicht op, also unzefänken. Mee ech mengen, aus perséinlecher Erfahrung, sollt een net ënnerschätzen, wéi wéineg een heiansdo nach iwwert sech weess, deemno wéi wéi jonk een ass. Zum Beispill mat 19 war ech an enger Bezéiung mat enger Persoun, déi 5 Joer méi al war wéi ech. An dat ass insgesamt gutt gelaf a mir hu vill kommunizéiert, mee réckbléckend mierken ech einfach, datt et esou vill Saache gouf, wou ech nach net wosst, dat mech dat stéiert oder dat ech mech domadder awer net wuel fillen oder wou ech mech dach gepressured gefillt hunn an net wosst, ech kann dat uschwätzen, wéi ech dat uschwätze wëll, etc. Etc. An heiansdo ass een einfach nach net nach net esou wäit, och wann d'Kommunikatioun probéiert gëtt, do ass, fir dann tatsächlech sech bewosst ze gi wann eppes net stëmmt. well déi aner Persoun halt scho sou vill méi wäit ass an hirem Denken an dann vläit och Saachen iwwersäit, well en sech déi Fro iwwerhaapt selwer net méi stellt.
Jo,
do ginn ech der Rei. An dat muss jo awer net onbedéngt eppes mam Alter ze sinn, mee dat ka jo och einfach Erfarung sinn mat längere Bezéiungen oder mat sexuelle Geschichten oder mat whatever. Zesumme wunne mat enger anerer Persoun, dat ka jo och eppes Neies sinn. Also do ginn et jo. Ganz vill Punkten eigentlech, wou et da vläicht net onbedéngt mam Alter zesummenhänkt, mee einfach mat, wéi, wéi vill Erfahrung hunn ech mat mer selwer oder wéi vill Erfahrung hunn ech a gewëssene Situatiounen a wat weess ech schonn, wat mech stéiere kinnt oder wat mech net stéiere kinnt. Also, jo, dat, wat s du elo gesot hues, Lynn, fannen ech ganz, ganz wichteg, fir sech an Erënnerung ze ruffen, also esou op béide Säiten, déi méi eeler Persoun wéi déi méi jonk Persoun. Jo, absolut.
Dofir, wéi gesot, fannen ech et och esou wichteg, dass och déi eeler Persoun acknowledged vu okay, dat hei si potentiell Risiken und Nebenwirkunge vun där Geschicht. Also an an engem Age Gap huet einfach déi eeler Persoun vill méi Responsabilitéit a muss déi och unhuelen a kann déi net einfach vu sech drécken an dass definitiv en Challenge, mee ech muss och soen, ech hat och scho Bezéiunge mat Leit, déi a mengem Alter waren, wou ech gemierkt hunn, do gëtt et eng immens Diskrepanz un Erfarungen, déi mer gemaach hunn. An dann war ech op eemol déi Persoun, déi am Fong vill méi Responsabilitéit hat an an där Situatioun méi Muecht hat, obwuel et am Fong, keen oder bal keen Altersënnerscheed gouf, also den Altersënnerscheed wierklech just een, zwee Joer waren. An ech mengen, dat ass einfach eng Saach vun Erfarenheet an dat gëtt dann duerch e groussen Altersënnerscheed, kann dat potenziell nach verschlëmmert ginn. Deemno si mer da erëm beim Thema, datt d'Liewensrealitéit eigentlech vill méi wichteg ass, déi Situatioun, an där s de eigentlech grad bass. Jo, mee och do muss ech soen, do ass Alter awer och deemno wéi e schlechten Indikator, well also ech kenne Leit, déi sinn a mengem Alter an déi schaffen e 40 Stonnen Job a scho säit Joren deelweis, einfach well se net op d'Uni gaang sinn, mee vläit eng Léier gemaach hunn oder no der Première schaffe gaang sinn an einfach ni deen akademesche Wee gaang sinn an och do muss een dann einfach kucken, wéi beaflosst dat eis Bezéiung, wéi beaflosst dat eis Méiglechkeeten, eis Ressourcen a kënne mer e Wee fannen, datt et klappt oder ass dat eppes, wat esou eng grouss Hürd ass, datt et eiser Bezéiung an de Féiss steet. Genee, an anersäits kënnen et jo och Saache sinn, déi ee beräicheren, wéi s du jo och schonn gesot hues. Jo.
Also nei Siichtweisen, A vun deene kann ee vunenee léieren. Dat si jo och Saachen, déi dann éischter positiv kënne sinn. Absolut.
Fir elo net ze vill Doom and Gloom ze maachen. Falen iech soss nach Saachen an, déi Dir positiv erlieft hutt vun Altersënnerscheeder?
Ech muss soen, dat ass elo esou e Lien tëscht Altersënnerscheed an. Non-Monogamy, all meng grouss Altersënnerscheeder hunn an fannen an deem net monogame Kontext statt an do fannen ech et och, also do fannen ech et wichteg, ech giff keen esou e groussen Altersënnerscheed mat enger Persoun agoen an enger monogamer Bezéiung, einfach well do d'Diskrepanz un Erfarunge grouss ass an een och dat net méi kann wettmaachen, zum Beispill. Schonn eleng sexuell Erfarungen, wann déi eng Persoun vill méi al ass an einfach vill méi Erfarung do gemaach huet a seet, jo ech wëll elo Haus, Kand etc. A mir bleiwen eis elo sou, mir si elo monogam an do wäerte keng aner Persoune sinn an déi aner Persoun huet einfach vill manner sexuell Erfarungen zum Beispill gemaach, denken ech, datt dat kéint sou op laang Siicht eventuell zu. Regrets, also wann ee Saache bereit, féiert a sou. An dofir esou fir mech ass et, oder dat ass meng Reegel, ech maache grouss Altersënnerscheeder nëmmen an engem net monogame Kontext, an engem Kontext wou ech net a Bezéiunge sinn, déi deemnächst op zesumme plënneren an esou dat Haus, Kanner, Goat, Liewensmuster féiere wäerten, well ech do fannen, datt mer do vill ze vill geholl giff gi mat engem groussen Altersënnerscheed oder déi Diskrepanz einfach ze grouss wier, esou vun Erfarungen. Dat kann ech vollkommen novollzéien. Et ass, wéi gesot, scho rëm den Déngens vu wat ass dat, wat du an dengem Liewe grad méchs, wat wëlls de, wat ass däin Zil, ass oft méi wichteg wéi den Altersënnerscheed. An ech weess dat ass elo eigentlech net dat, wat s du gesot hues, vu datt esou Relatiounen da gutt sinn, wann et an enger oppener, net monogamer Relatioun ass, datt se dann automatesch gutt lafen. Well ech mengen, a sou engem Kontext kanns de och schnell ausgenotzt ginn an do kann der och vill geholl ginn, einfach un sexuellen Erfarunge beispillsweis, déi kënnen anescht lafen, einfach well déi aner Persoun vill méi Erfarung huet. wou och ee Power Struggle ass an entstoe kann, wann een net oppasst. Dat ass dann och eppes, wourobber ee gutt oppasse muss, wann een a sou enger Bezéiung ass. Absolut. Also, ech wollt elo net soen, maacht déi Bezéiungen net monogam, dann ass guer kee Problem méi do. Mee sou fir mech hunn ech festgestallt, dass. De Fait, dass déi Bezéiungen net monogam sinn, dass et fir mech e groussen, oder dass et fir mech eng Konditioun ass, ënnert där ech Age Gaps maachen, sou, an dass ech domat gutt eens ginn an domat gutt fueren. Mee ech weess awer och, also ech hunn och scho vill net-monogam Leit begéint, déi absolut mëssbräichlech waren an déi net cool waren a mat deenen ech ni eng Bezéiung géif agoen, well ech mer soen, oh ëm Gottes Wëllen, dat do ass e Recipe for Disaster.
Ech wollt just nach ergänzen, datt een och an net monogame Bezéiungen en Haus kafe kann. Yes, absolut. An en Hond, en Hond hu kann a Kanner hu kann. Mee dat ass vläicht eppes, wat een dann éischter denkt, jee méi, jee méi al ee gëtt, obwuel ech dat mer. perséinlech net virstelle kann, mä ech mengen, denkt een dann awer schonn vläicht öfters driwwer no, jee méi al ee gëtt, wat alles esou u Méiglechkeeten nach opstinn a wat fir eng net méi erfëllbar sinn, souzesoen. Wat, mengen ech, och e spannende Punkt ass a wat, mengen ech, och bei esou Bezéiunge kann zu Spannunge féieren, well eng Persoun halt d'Gefill huet, ok, ech hunn nach alles oppen, ech stinn um Ufank vu mengem Liewen, an eng aner Persoun, déi vläicht net esou vill méi al ass, mee dann trotzdeem schonn e puer Joer méi um Bockel huet, sech denkt, oh, ech muss elo nach séier mer meng Dreem erfëllen, iert iergendwéi d'Mëttelalter ufänkt oder esou. Jo,
ech perséinlech fanne Bezéiungen. tëscht Männer an engem gewëssenen Alter, also esou an hire Véierzeger, Fofzeger, a jonke Fraen, also esou 20 bis Mëtt 30, géif ech emol soen, ëmmer relativ kritesch, grad wann et Bezéiunge sinn, déi dann an engem Bestietnes an Haus a Kanner enden, also esou enger Familljegrënnung enden, grad well déi Männer haten hunn hir Drësseger an hir Zwanzeger a Véierzeger, kënnen am Fong finanziell onofhängeg genéissen oft a konnte reesen an Erfarunge sammelen an dann an engem gewëssen Alter, wa se dann awer nach Kanner wëllen, da sichen se sech eng méi jonk Fra an déi huet dann einfach och wa se dann mat 30 dann Kanner kritt a sou an dat dann en Age Gap vun 15 bis 20 Joer ass sou huet dann net déi Méiglechkeet fir déi Erfahrungen nach ze maachen an fir déi Erfahrungen nozehuelen an si huet net dat Privileg fir hir Drësseger an Véiertscher konnten ech wëll net soen suergefräi ze verbréngen well an dëser Welt ass een ni suergefräi mee awer ouni déi krass Responsabilitéit fir eng Famill do ze sinn ze verbréngen. An ech fannen, dat ass esou eng Diskrepanz un Erfarung, déi einfach ni erëm wettgemaach ka ginn. Also dat ka sech, déi Frae wäerten awer hir Drécheger, Véierzeger, Fofzeger, Sechzeger, Siwwenzeger awer ëmmer als Eltere verbréngen an eng gewësse Responsabilitéit fir hir Kanner an eventuell spéider Enkelkanner hunn, wärend d'Männer dee Luxus hate fir e groussen Deel vun hirem Liewen ouni déi Responsabilitéiten ze verbréngen. An natierlech ass dat jiddwerengem säi gutt Recht, fir dat esou ze liewen a fir dat esou ze maachen. A gläichzäiteg hunn ech awer ëmmer e bëssi Bauchwéi dobäi.
Also engersäits kéint een natierlech soen, déi Fraen hu sech jo dann och dofir decidéiert, fir déi Kanner ze kréien, hoffentlech. Mee dat ass natierlech erëm enker dat, wat d'Lynn e bësse sot, wéi vill weess een iwwert sech selwer an engem gewëssene Alter a wéi gutt kann een dat dann Mat decidéieren oder wéi vill huet een d'Erfahrung vill schonn déi Decisioun ze treffen, fir ze soen, ech wëll dat elo a mengem Liewe maachen an net eréischt a 5 Joer, wann ech dunn enker d'Welt gesinn hunn dozwëschent oder sou.
Also dat ass schonn e spannende Punkt. Jo, grad och an eiser Gesellschaft, an där Kanner kréien, fir munch Leit einfach esou selbstverständlech ass, dass se et ni hannerfroen, also dass keng Kanner ze kréie grad fir vill Fraen keng Optioun ass, einfach well et esou wäit ausserhalb vun deem ass, wat an hirer Wahrnehmung méiglech ass. An ech perséinlech, also ech fannen Regret, also eppes ze bereien, en immens onschéint Gefill an ech hunn oft Angscht, dass ech eppes bereien. An ech ka mer gutt virstellen, dass wann ee grad, wann ee vläit 30 ass an nach an deem Déngen dran ass vun, okay, ech wëll, Kanner kréie gehéiert zu mengem Liewen an datt een dat dann eventuell enges Dages bereit, datt een net gewaart huet oder net nach d'Welt gesinn huet an net nach aner Saache gemaach huet. Sou ech, ech perséinlech, dat mécht mir Bauchwéi sou an et deet mer. awer bessi Leed fir déi Fraen, och wa se natierlech an deem Zäitpunkt wou se déi Decisioun geholl hunn, mündeg Frae waren, déi eng erwuessen Decisioun geholl hunn a mat där se musse liewen. Mee vläit hunn ech och zevill Regretting Motherhood gelies, wat e ganz gutt Buch ass. Also dat, wat mer elo geschwat hunn, nämlech vun eelere Männer, déi sech mat jonke Fraen ze dinn hunn, zesummen dinn a wou déi Fraen dann herno vläicht, wahrscheinlech oder och net Regrets hunn, jiddwer d'Chance ass do. Ass dat an d'queeren Bezéiungen, wou et jo vläicht net onbedéngt esou ëm Kanner geet oder wou dat vläicht net esou zentral ass an der gesellschaftlecher Wahrnehmung a vläicht och an der Wahrnehmung vun deene Leit, datt dat esou den Nulplus-Ultra vun där Bezéiung misst sinn. Ass dat do anescht? Ech hunn d'Gefill, datt grad well queer Relatiounen einfach méi onkonventionell sinn, einfach duerch de Fait, datt et queer Mënsche sinn, an gesellschaftlech awer nach net esou normaliséiert sinn ewéi elo heterosexuell Bezéiungen oder net queer Bezéiungen, dass Altersënnerscheeder do méi e Thing sinn. Also och historesch gekuckt waren Altersënnerscheeder a queere Bezéiungen immens heefeg, einfach well déi Altersënnerscheeder fir d'Iwwerliewen deelweis noutwenneg waren, grad zu deenen Zäitpunkter wou queer Mënschen nach immens verfollegt goufen hei an Europa an an Nordamerika, ware Bezéiunge mat Altersënnerscheeder einfach och e Sécherheetsgarant an dat d'Leit hu sech vill méi noenee bekëmmert. An ech hunn och d'Gefill, datt esou wann s de queer bass, bass de souwisou schonn onkonventionell an d'Leit kucke souwisou schonn deelweis op dech erof. Dann ass et mécht et am Fong och net e groussen Ënnerscheed, ob se dech dann och nach wéinst engem Altersënnerscheed e bëssi komesch bekucken, well du gëss souwisou scho komesch bekuckt vu ville Leit. Dat ass sou meng Opfaassung vun Altersënnerscheeder, einfach, also vun Altersënnerscheeder a queere Bezéiungen, doduerch datt mer souwisou schonn vun der Gesellschaft och nach als anescht, ganz virsiichteg ausgedréckt, bekuckt ginn, hu mer da vläit och méi de Courage fir nach méi onkonventionell Bezéiungen anzegoen an sinn méi oppe fir déi Saachen, och well a queere Bezéiungen et net esou selbstverständlech ass, dass alles op Kanner, Haus, Goart an Hond erausleeft wéi elo an heterosexuelle Bezéiungen.
Ech mengen, ech ginn der grondsätzlech Recht. Also ech denken, datt déi Geforen manner grouss sinn. Ech denken awer, datt se trotzdem do sinn an datt een trotzdem muss oppassen an muss iwwer all d'E schwätzen. Mee ech hu och d'Gefill, datt dat a queere Relatioune vläicht méi einfach geet, well halt, wéi mer elo schonn e puermol gesot hunn, ganz vill vun deene klassesche Bezéiungs Milestones, Haus, Kand, Gäert, Bam virdrun, Hond, dat déi vläicht net esou virkommen. Jo, ech muss soen, esou och bei mir, ech hunn all meng Bezéiungen souwisou, mee och all meng Bezéiungen mat Age Gaps waren ëmmer queer. Also ech hu keng Bezéiung mat heterosexuellen Cis-Männer, mee all déi Leit, mat deenen ech Age Gaps hunn, déi si queer. An dat mécht fir mech och e groussen Ënnerscheed, einfach well se, zumindest a menger Wahrnehmung, wësse queer Leit, wat et heescht, fir net alles op engem Sëlwerläffelchen zerwéiert ze kréien, an hunn oft, net ëmmer, mee oft oder tendenziell méi eng Awareness fir sou wat Muecht a Responsabilitéiten an esou ugeet, an ech giff keen heterosexuellen Cis-Mann mat engem groussen Altersënnerscheed daten, sou dat wär mer, dat wier mir, ech hätt zevill en ongutt Gefill derbäi an dat giff wahrscheinlech awer zevill clashen. An ech menge wat bei Queerness och eppes ass wat domat dra spillt, ass dass net all Mënsch fënnt a sengen Teens oder Early, 20 eraus, dass se queer ass. An et sinn och nach ëmmer genuch Leit, déi réischt Enn 20, Ufank 30 déi Säit u sech entdecken an deenen dann op eemol déi Welt opgeet vu Queerness an déi dann, zumindest a menger Erfarung, sech onsécher domat fillen, fir Queers an hirem Alter ze daten, einfach well déi Leit scho vill méi Erfarung hunn an déi dann och tendenziell mat méi jonke Leit a Bezéiunge sinn, einfach fir deen Astieg an déi Welt méi einfach ze maachen. An do geet et dann explizit ëm Onerfarenheet, déi verbënnt. Einfach well, wann ee réischt mat 30 rausfënnt, wat dass ee queer ass an nach ni queere Sex hat, ech ka mer gutt virstellen, dass dat och immens scary ass, villäicht souguer nach méi scary, wéi wann een en Teenager ass oder wann een a senge, wann een Ufank 20 ass. An wann dann zwou onerfare Persounen eppes mateneen ufänken, well se béid onerfare sinn, dann ass do en Age Gap menger Meenung no esouguer zimmlech oder ka gutt sinn, einfach well deen Dénge vun Erfarenheet, zumindest esou. Sexuell a wat Queerness ugeet, net esou do ass. Mhm.
Mir ass elo nach agefall, dat, wann s de elo sees mam Altersennerscheed, dat dat jo och ëmmer e bëssen dovun ofhänkt, wéi al ee selwer ass oder wéi al déi zwee Leit sinn, déi an enger Bezéiung da sinn. Well a sengen Teeniejoren, do kann ee Joer mega vill sinn an fënnef Joer kann absolut Illegalitéit beziehungsweis halt einfach mega al sinn an. Wann ee bis a sengen Zwanzeger, Drësseger ass, da si fënnef Joer vläicht scho guer net méi esou vill. A wann een nach méi al ass, esou véierteg, foffteg, da falen déi fënnef Joer vläicht schonn guer net méi esou op. Dat heescht, dat sinn och Saachen, déi sech e bëssen ännere kënnen, wéini et dann ufänkt geféierlech ze ginn, souzesoen. Jo, ech mengen dat Ganzt huet halt och ëmmer e bëssen domadder ze dinn, wat d'Intentioun hannert der Bezéiung ass. Halt esou een Altersënnerscheed vu, soe mer eng Persoun ass 18 an déi aner Persoun ass 28, bréngt halt ëmmer scho sou eppes mat sech vu, du bass einfach vill méi al wéi déi aner Persoun, du hues vill méi Erfarungen, du bass an engem Liewensofschnëtt wou s du héchstwahrscheinlech schonn schaffs an du bist fäerdeg mat der Schoul an du Du hues dech vläicht schonn e bësse fonnt, hoffentlech, mat 21. An déi Persoun, déi 18 ass, déi léiert d'Valuë sech grad réischt kennen, ass frësch fäerdeg mam Lycée a weess nach net esou recht, wéi wou wat. An dat ass halt eng Dynamik, déi schnell kann ausgenotzt ginn. An, soe mer esou, et gëtt sécher Leit, déi extra esou Bezéiungen aginn, fir esou eppes auszenotzen. A mat 50, 60 ass et halt. Déi Persounen sinn trotzdem ongefähr am gläiche Liewensofschnëtt, den Altersënnerscheed ass einfach net méi sou sou wichteg, sou prägnant an fällt héchstwahrscheinlech am Alldag iwwerhaapt net méi op.
Jo, do ginn ech der Recht an ech mengen et huet och ganz vill dermat ze dinn sou wéi mir als Mënschen am Laf vun eisem Liewen Zäit wouerhuelen, well keng Ahnung, mat 15 si 5, oder mat 20 si 5 Joers Altersënnerscheed, dat ass e Véirel vun dengem scho geliefte Liewen am Fong, wat déi aner Persoun méi hat, a mat 50 ass dat just nach en Zéngtel sou. A mir als Mënschen, sou wann ee sou méi al mer ginn, desto méi séier geet d'Zäit jo och, sou wéi mer se wouerhuelen, geet d'Zäit och virun. An Zumindest a mengem Kapp mécht dat zimlech vill Sënn, dass dat och do einfach e groussen Ënnerscheed mécht, sou wéi eng, wéi vill Liewenszäit deen Altersënnerscheed prozentual ass.
Also elo hu mer vill geschwat a mir hunn keng einfach Formel opgestallt, mat där ee ganz einfach eppes ausrechne kann a mir hunn och d'Notioun fir seng, Frëndinnen ze verloossen, soubal se 25 sinn. Där hu mer éischter eng Ofso erdeelt. Dat heescht, et bleiwe elo nach net méi esou vill Saachen, déi ee ganz einfach maache kann, fir de richtegen Age Gap erauszefannen. Mee mir hu erausfonnt, dat Ganzt ass e bësse méi komplizéiert. Mee hu mer vläicht trotzdeem e puer Tipps, déi mer de Leit kënnen naenker mat op de Wee ginn, esou eng Take-Home-Message. Also vu menger Säit, als déi Persoun, déi An mat de jonk Persoun ass an Age Gaps, Vertraut op äert Bauchgefill, wa sech eppes net richteg ufillt, lauschtert deem no a laaft. Ech fannen Kommunikatioun muss éierlech a wichteg sinn, et muss een éierlech och mat sech selwer sinn, mat deem wat een am Fong wëll a wou een drun ass. An loosst iech net ënner Drock setzen vun iergendengem. Dat wiere sou meng 3 Cent dozou. Hm, a wann der déi eeler Persoun sidd, dann initiéiert Gespréicher doriwwer, maacht iech Gedanken, wat der kënnt änneren, wat der kënnt maachen, dat déi Persoun sech wuel fillt a wéi der kënnt déi Muechtdynamike méi sécht briechen, beziehungsweise se sou gestalten, dat se net engem schueden. Genau.
Ech fannen dat ass e schéint Schlusswuert. Uhmm.
Dann bleift eis nach iech Äddi ze soen an iech ze soen dat lo eng Rubrik kënnt vum Kelly. Äddi. Ciao.
Ciao.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How-to.

Firwat gemeinsam masturbéieren? Et ka schéi sinn, der anerer Persoun nozekucken, wéi si sech selwer befriddegt, an esou och vuneneen ze léieren, wéi eng Beréierungen ee gären huet. Ausserdeem kann et untörnend sinn, sech beobacht ze fillen oder déi aner Persoun ze beobachten. Gemeinsam Selbstbefriddegung kann och vill Intimitéit a Vertraue mat sech bréngen. Sech op dës Aart a Weis virun enger anerer Persoun souzesoen plakeg ze maachen, kann vulnerabel an immens schéin a verbannend sinn. Fir Koppelen, déi schonn méi laang Sex hunn, kann et eng nei Aart a Weis vu Sex sinn, déi den sexuelle Repertoire erweidert. Mee och fir Persounen, déi nach net oder net vill matenee Sex haten, kann et eng wonnerbar Aart a Weis sinn, sech besser kennenzeléieren an och eventuell souguer den Drock eraushuelen, un där anerer Persoun performen ze mussen. An zu gudder Lescht ass dëst och eng zimmlech sécher sexuell Praktik, och wat Ustiechungen zum Beispill mat sexuell iwwerdrobaren Infektiounen ugeet, well sech keng Kierperflëssegkeete begéinen. Och dëst kann a bestëmmtene Situatiounen e wichtege Facteur sinn. Wéi geet gemeinsam Selbstbefriddegung? Wéi an alle sexuellen Interaktiounen muss een natierlech fir d'éischt kommunizéieren. Et kann ee soen, datt ee gären eng Kéier géing gemeinsam Masturbatioun ausprobéieren. Et kann een driwwer schwätzen, mat wat ee sech wuel fillt a mat wat net, oder wou ee sech net sécher ass. Froe kënnen hei sinn, Wéi vill Kleeder solle mer un oder ausdinn? Wéi fënns du Dirty Talk wärenddeems? Wat si Grenzen? A woumat fille mir eis béid am wuelsten? Soubal der d'Gefill hutt op engem gemeinsame Nenner ze sinn, kann et lassgoen. Éischtens, Kuckt iech an d'Aen befir et lassgeet. Zweetens, Beréiert an heemelt äre Kierper op sengen empfindleche Plazen. Drëttens, Loosst iech Zäit, bis dass der bei ären intimen Organer ukommt, sprangt net direkt dohin. Véiertens, Maacht, wat sech fir iech natierlech ufillt, souwuel wat Beréierungen, mee och wat d'Seufzen oder Stöhnen ugeet. Fënneftens, Dir kënnt och mol d'Positioun wiesselen, och fir der anerer Persoun ënnerschiddlech Perspektiven op iech ze ginn. Sechstens, Wann der wëllt, kënnt der och e Sextoy benotzen. Siwentens, Wann eng Persoun, oder souguer béid, zu engem Orgasmus kënnt, ass dat natierlech schéin, mee wann net, ass dat genau sou gutt. Néngtens, Maacht esou laang weider, bis Äre Kierper sech befriddegt fillt oder einfach prett fir opzehalen. Fänkt am beschte bei der éischte Kéier kleng un. An wann et eng Erfahrung war déi Iech béid gefall huet, kann een ëmmer méi kreativ ginn. An wann der drop kommt dass gemeinsam Selbstbefriddegung net esou Äres ass, ass dat och total ok. Da kënnt der iwwerleeën wat fir aner Saachen Iech géinge Spaass maachen. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert. ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinnene Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenz-Zenter Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet, Direction de la Santé, an de Cesas ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.